Öwülýalarda goýlan sadaka sandyklarynyň talansy. Hoja Ýusup baba, Bureyde baba, Şeýh Mansur, üç ýüz altmyş bir, Nejmeddin Kubra, Ysmamyl ata, Astana baba, Paraw bibi, Şyglan baba, Gözli ata ýaly halkyň köp zyýarat edýän uly öwülýalarynda aýlanýan pullaryň hetdi-hasaby ýok. Sadaka sandyklaryna dini geňeşligiň işgäri bilen MHM-niň işgäri gözegçilik edýär. Sandygyň gulpuny urýanam, açýanam şolar. Şoňa görä-de, sandyklarda üýşýän pullary öz aralarynda paýlaşýanam şolar. Üýşýän sadaka pullaryndan şol öwülýälere gerek bolan ýekeje çöpem satyn alynanok. Ýa bolmasa garyp-gasara, ýetim-ýesire ýeke teňňe hem berlenok. Öwülýäleri ýa metjitleri remont etmeli bolsa, olara gap-gaç, keçe-pala salmaly bolsa, gonamçylyklaryň daşy aýlanmaly bolsa, Söwdagärleriň, telekeçileriň boýnuna atylýar we şolara zor bilen etdirilýär. Käbir ýerlerde zyýarat edilýän öwlýalaryň pullyrak adamlaryň özleri öz el islegi bilen bejerýär. Olara barýan ýoly oňarýarlar. Bu ýagdaý dogsanynjy ýyllardan yslam dininiň rugsat berlen bäri şeýle dowam edip gelýärdi. Ýöne indi has zalym, hilegär açgöz çykdy. Ol açgöz Gurbangulynyň hut özi. Hamana öň haýyr-sahawat fondlary ýok ýaly öz adyna haýyr-sahawat fonduny açdy we öwülýalardan üýşýän pullary öz fonduna ýygnap başlady. Indi sadaka sandygyna bir manat atsaňam, ýurduň iň uly ýetimi, iň uly açgözi Gurbangulynyň jübüsine girýär. Sadaka sandyklaryndan ýygnalýan pullary az görýän ýaly, Gurbanguly birki ýyl bäri edaralaryň agzynda hem welaýatlaryň etraplarynda guruljak metjitlere pul kömegini ediň diýip bildiriş asýar. Hem edaralarda işleýänleriň razylygyny alman, aýlygyndan metjit üçin pul tutup alýar. Emma aldawçy Gurbangulynyň aladasy etraplarda metjit gurup bermek däl. Halka metjit gurup berjek bolsa, nebitgazyň puluny ogurlap, daşary ýurda banklarynda öz hasabyna gizläp goýan milliard-milliard dollarlarynyň ujundan gurdurybersin. Ýa-da ýegenlerinden, aýal-doganlaryndan alyp gurdursyn. Halkyň gazanjyna göz dikmesin. Kim ondan metjit gurup bermegi haýyş edenmiş? Welaýatlarda, etraplarda metjit ýokmy näme? Kim oňa diýdi, metjit gurup ber diýip? Dini işler aýry, döwlet işleri aýry edilen dünýewi demokratik döwletde aslynda hökümetiň metjit gurmak ýaly işlere goşulmaga hak ýok. Metjit gurmaly bolsa muňa jogap berýän edara dini geňeşlik bar. Öwülýalardan üýşen ummasyz puly MHM-niň işgärleri bilen bölüşip iýmän, nirede metjit ýok bolsa şo ýerde gurdurmaly. Bir gezek Maryda şeýle waka boldy. Mary welaýatynyň müftüsi Baýramaldaky Hoja Ýusup baba öwülýasynyň müjewürini müjewürlikden kowdy. Ol munuň sebäbini biljek bolup we öňki ýerine geçjek bolup, welaýat müftüsiniň ýanyna bardy. Para hödürledi, bolmady. Ahyr haýbat atmaga durdy. Muňa gahary gelen müfti şo bada MHM-niň işgärini çagyrdy. MHM-niň işgäri öňki müjewwiriň öňünde onuň Öwülýä üýşen pullaryň ujundan eden ogurlyklaryny, zyýarata gelýän gelin-gyzlaryň käbiriniň başyny-gözüni aýlap eden ogurlyklarynyň, haramlyklarynyň barsynyň wideo we ses ýazgylaryny öňünde goýup, indem basylyp masgara bolmajak bolsaň, gum bol şu ýerden diýip, bagyryp kowdy. Şeýdip, şonsuzam sadaka pullaryň hasabyna Toyota Prado sürüp ýören öňki müjewür guýrugyny ýamzyna gysyp sessizje yzyna gaýtmaly bolýar. Ine adamlar, öwlýalara üýşýän pullaryň üstünde şular ýaly iki taraplaýyn haramoýlylar gidýär. Ol pullar garyp-gasary, ýetim-ýesiri doýurmak üçin däl-de, açgöz müftüleriň, MHM işgärleriniň, müjewürleriň hem-de biziň iň uly açgözümiz Gurbangulynyň gedaý haltasyna akýar. Şonuň üçin meniň adamlara etjek sargadym, sadaka sandyklaryna ýekeje manadam zyňmaň. Näme sadakaňyz bolsa, näme Hudaý ýoluňyz bolsa, öz ýaşaýan ýeriňizde, goňşularyňyzda ýa-da dogan-garyndaşlaryňyzda kömege mätäç ýetim bardyr, garybam bardyr, şolara beriň. Sagboluň!